Туотахайга күүтэрдээки Алексей Кулаковскай төрөөбүт күнэ. Онно биһиэхэ уһуйаантан, детсадтан ыалдьыттар кэллилэр. Ыалдьыттар кэлэн биһиэхэ Көкүрэх Алексей хоһоонун ааҕыахтара. Наһаа үчүгдүк киэргэнэн, таҥнан кэлбиттэр. Бары уу чуумпутук иччиэхпит диэн олорбут хоһооннорун эһиги эмиэ ааҕыахтааххыт диэн

Ким аатынан оскуолаһааны үчүгэй оскуоланы? Биһиги үөрэнэ биллэн турар биһиги үөрэнэр оскуолабыт Өлөксөкүлээх Алексей аатынан Дьохсоҕон оттоох оскуолата. Биһиэхэ бүгүн ыалдьыттыы кэллилэр биһиги кырачаан балтыларбыт. Мичин уһуйан итиллээччилэрэ. Дэрэ, хаҕалыахпыт иннинэ мин эһиэхэ кып-кыратык бу өксөкүлээх Алексей туһунан ааҕан иһитиннэрэбин көҥүллээҥ дуо? Саха литературатын төрүттээччи Алексей Елисеевич Кулаковскай Өксөкүлээх Өлөксөй тыһыынча аҕыс сүүс сэттэ уон сэттэ сыллаахха кулун тутар уон алта күнүгэр күн сирин Оҕолор Өксөкүлээх Өлөксөй уруйааччы быһыытынан бастакы айымньыта Байанай алгыһа диэн этэ. Ону кини тыһыынча тоҕус сүүс сыллаахха суруйбута. Ити сыл саха сурукунан литературатын төрүттэммит сылынан аатыллар эбит. Саха бастакы поэта Норуот уус-уран айымньытыгар уонна нуучча литературатын демократическай үгэстэригэр тирэҕирэн, отуттан тахса хоһоону, поэманы айбыта. Саха тылын, кини диалегын, өһүн хоһоонун, үгэһин, саха сиэрин-туомун, сирин-дойдутун, отун-маһын, хамсыырын-харамайын үөрэтиигэ олоҕун үгүс өттүн анаабыта. Кини ити оту-маһы үөрэтэригэр араас дойдулары барытын тэрийэн, саха фольклорун чинчийэригэр Саха сирин бүтүннүүтүн хоту бу мантан төрөөбүт дойдутуттан саҕалаан хоту тиийэ барытын кэрийэн үөрэппит. хоһооннору айанэбит. Хоһооннорун тематын учуонайдар ылыммыттар. Ону тус туһунан суруйэрэбитий диэн. Ону ыыппыттарылары саха кыргыылары кыргыыларын туһунан уруйдуйабыт. Саха дьахталларын туһунан уруйдуйабыттар. Аны билигин

Аҕыс түүннээх күҥҥэ Айдааннаах дьүүлү айыйбыттар. Аан ийэ дайдыны айбыппыт тухары аанньа бэлэҕи анаабыппыт суоҕа. Аҕыс тыһыынча сылга ахтыыга сылдьар Айыытааҕар саа ордук Абааһы даа Амарахсыйа Айталыын Куо кыыстар айан биэриэҕин диэн аҕыс уон омук үтүөтүн аптырыйан ылан алҕаан айбыттар эбит. Бу кыраһыабай күүстээх хоһоонуттан сатарбыт. Көнө хайдахтаах курдук кэрэ эбитий саха тыына? Хайдахтаах курдук мааны эбитий? Таҥаһын-сабын көрүҥ. Бу, бу олу өттүгүлэх ытыкты бэйэтин хоһоонугар наһаа сүдү хоһуйбут эбит. Саха кэрэ кыыһа үйэнин тухары аата ааттанар, дьон сэргэ хараҕын сымнатар, дьону умсугутар, тардар кэрэлээх эбит. Дьэ, кэнчээри орто бөлөх иитиллээччитэ Юля Попова.

Олох бу Таяналаах Вика эһиэхэ Өксөкүлээх Өлөксөй сайын кэлиитэ хоһоонун иккис чааһын Мүөт-көйүүр, көтөр сүүрэр, Тураах уонна Туруйа диэн быһа тардыыларын эһиэхэ ааҕан иһитиннэриэхтэрэ. Кэрэ ким саҕалыырый олох?

Үс кэрэчээн кыргыттар саханнар Өксөкөлөөх Өлөксөй хоһоннорун наһаа үчүгэйдик киһи өйдүү аныыр гына аахтылар.

салайааччы Андросова Татьяна Михайловна. Дьэ, билигин